D acu i d lmeɛna n imeslayen-agi, Ṛebbi d leḥmala? Aṭas tikkal mi ara steqsayeɣ imdanen ɣef usefhem leḥmala, qqaren-iyi-d leḥmala d Ṛebbi. Cukkeɣ ayagi d ayen iseḍsayen. Qqaren-d akkagi axaṭer ur ssinen ara asefhem leḥmala. Yezmer ad ilin akteṛ n xmesṭac n wudmawen swayes nezmer ad nsefhem leḥmala. Ihi ma yella akka, yezmer ad naf akteṛ n xmesṭac n wudmawen swayes nezmer ad nsefhem Sidi Ṛebbi, yernu amur ameqqran deg-sen ur ṣeḥḥan ara. Ihi d acu d-neqsed ma yella d-nini Rebbi d leḥmala? D acu d asefhem leḥmala? Ad tnuvuḍ u ad tesseḥbibreḍ. Ihi Rebbi di timad-is ittnuvu yerna yesseḥbibir, imi Rebbi d leḥmala. Tura ad wen-d-sfehmeɣ akteṛ. Mkul lewṣaya deg wawalen n Sidi Rebbi tettban-d diri-tt neɣ nigatif, am ur ttaker ara, ur zennuy ara, ur xeddem ara akka, ur xeddem ara akka. Ar tidet lewṣayat-agi lhant. Yal lewṣaya i d-ittbanen deg wawalen n Sidi Rebbi diri-tt ar tidet telha mliḥ. Amek?

Sidi Ṛebbi yeɛreḍ ad yessaweḍ agdud-is ad yettaɣ awal i lewṣayat-is. Imdanen qqaren, ma yella ur tḍurreḍ ara lewṣayat n Sidi Ṛebbi, si msi ad k-ččen. Meɛna teẓram d acu d-yenna Sidi Ṛebbi? Sret-d mliḥ, ad tḥerzeḍ lumuṛ-is akked leqwanen-is i k-d-fkiɣ ass-agi, iwakken ad tiliḍ di liser. Acuɣer? Axaṭer lewṣayat-is ttnubunt-d yerna ttḥarabent i mkul yiwet deg-sent. Fhem-iyi-d, mkul lewṣayat thedder-d ɣef leḥmala n Sidi Ṛebbi, ɣef unubu akked useḥbiber. Ɣef wayagi i yura di Iremya ttɛa u ɛecrin ḥdac, Axaṭer ẓriɣ d acu i wen-d-heggaɣ, i d-yenna Umeɣlal, d ayen yelhan mačči d ayen n diri, i wakken a wen-ḍemneɣ azekka akked usirem. Yal lewṣaya i d-yekkan sɣur Sidi Ṛebbi i d-iqqaren ur xeddem ara akka neɣ akka, Ar tidet, ifka-tt-id iwakken ad tḥareb fell-ak, u ad k-tefk asirem ɣer zdat. Twehlam? Ayagi ilaq ad ibeddel tamuɣli n yemdanen ɣer Sidi Rebbi. Ihi tura mi ara d-nini Arebbi d leḥmala, d acu d lmeɛna-ines? Lmeɛna-ines d akken yettnubud yerna yettḥarab. Mi lliɣ heddreɣ-ak d mmi, ɣriɣ-as-d s yiwen Kurentu setta tmenṭac i d-yeqqaren, Rewlet i zna. Kra n ddnub i ixeddem umdan, ixeddem-it beṛṛa n lǧetta-s. Lameɛna win ixeddmen zna, d lǧetta-s i iḍuṛ. Izmer lḥal i d-tinim lewṣaya-agi diri-tt? Xaṭi! D lewṣaya yelhan mliḥ! Sidi Ṛebbi iqqar-d ṛju. Acuɣeṛ? Axaṭer bɣiɣ ad ḥarbeɣ fell-ak yerna ad k-dnubeɣ di lǧetta. Amek ara d-yeḍṛu wayagi? Yeɛni amek ara tḥarbeḍ fell-i yerna ad yi-dnubeḍ? Walit amek, ar ddehn-nwen, yenna-d, rewlet i zzna, i yellan d tuzuft berra n zzwaǧ, mačči kan axaṭer wagi d ddnub, axaṭer d ayen ara iḍurren lǧetta-k s tidet, dɣa Sidi Rebbi ur yebɣi ara akka, dɣa yenna-d, win ixeddmen zzna, d lǧetta-s i iḍurr.
Yiwet si gar leḥwayeǧ i yeǧǧan ẓriɣ acḥal i iḥemmel, d akken ur yebɣi ara ad yeṭṭes yid-i uqbel ma nezweǧ. Yerna yagi d ayen i yesferḥen mliḥ xaṭer a lbeɛḍ ur ixeddem ara akka gaḥal ma iḥemmel-iyi. Yerna yerǧa-yi aṭas, imi yettuqenneɛ belli i netta iwumi i d-ihegga Sidi Ṛebbi. Iḥemmel-iyi mliḥ yerna yella yid-i mekdi. Yerna ma yella umdan wukud akk yebɣa ad yidir tudert-is d nekkini. Deg mi yugi tuzuft uqbel zzwaǧ, axaṭer iḥemmel-iyi, yextar ad yerǧu alma nezweǧ i wakken ayagi ad yili deg umkan d lweqt i ilaqen. Yerna ar ɣur-i, ayagi d ttbut n leḥmala-ines. Yerna ayagi yegla-d s wayen ilhan i zzwaǧ-nneɣ. Aql-aɣ tura sebɛa snin segmi nezweǧ. yerna ttḥussuɣ si lǧiha-s s leḥmala, s ṭṭmana, s lemqadra, ɣef ddemma n wamek i yedda yid-i uqbel ad nezweǧ, imi yella yettɛuzzu-yi, yettqadar-iyi mliḥ, yettqadar-iyi daɣen amek giɣ di timad-iw akked tilin lliɣ d yelli-s n Sidi Rebbi, yella yettɛuzzu-yi yerna yettḥarab fell-i si yal lḥaǧa i izemren ad yi-tḍurr neɣ ad yi-tezzem neɣ ad d-teglu s wayen n diri. netta iḥuder-iyi si tuzzuft uqbel zzwaǧ, i wakken ur nettaw ara ɣer zzwaǧ-nneɣ uguren s wayes ara d-yeglu wayagi. Tura ẓriɣ belli zemreɣ ad ttekleɣ fell-as, axaṭer lliɣ ttekleɣ fell-as ula i imar-nni. Ayagi d ayen ifazen mliḥ mliḥ. Am akken i d-nniɣ, leḥmala d mi ara ad yeǧǧ yiwen iman-is ɣef ddemma n wayeḍ, mačči d tinesfi. Axaṭer mi ara tebɣuḍ ad tesserwiḍ lemḥwiǧat-ik imir imir, ayagi mačči d leḥmala. axaṭer leḥmala n tidet ad terǧu alma d asmi ad tzewǧem zdat Sidi Ṛebbi. Imiren ad tizmirem ad testumnem s wassaɣ-nwen akken ilaq, axaṭer annect-en ad d-yili di lweqt ilaqen.